What's up guys? Eh, ndadzoka futi nemuroora wenyu Kiki, muroora wenyu Kiki zviri sei Kiki? Kiki akazombobika futi kamwe kanhu kanonaka futi ka ndatonetsa chiti aiwe chahasiyana nezvauri kuita izvo chichichi ubika manoodles andidye manoodles ah guys akandibikira kamwe kanhu kandakadya ndikanakigwa ndikanzwa kuti aiwa iye zvino ndongomunetsa kubika everyday so takaita skiti nako vanhu ndobva vati aiwa huyai nerecipe saka vaya kuzoitira vanhu recipe kanonzi kai anongori manoodles anenge aine mazai necheese Mm, mm, munhu anobika zvakasiyana siyana so angu i just wanna show you kuti angu ndomabika sei kuti anyatsondinakira achisvika pano natora tina ndidye manoodles zvikanzi haya tsikamai munodya amana okay regai tiende tibikirwe manoodles tione kuti zvinofamba sei so guys rega ndikuratidzai mabikiro andinoita manoodles angu anenge ane manoodles mazai necheese not to forget black paper guys chinhu chakakosha zvisingaite mukitchen ichi so ndo maingredients acha um, ngecha ndiri kupai ndiri kushandisa just two tumapaketi twemanoodles three mazai one tomato then ori greater half mm, pepper you can also use robot pepper kana unayo just green yellow ne red ne half onion so now we're going to grate tomasi rangu so right now ndakata cheese yangu into triangles muchazoona nyupa ichashanda inonyatsobuda zvakanaka kana ukaisa matriangles then manoodles ndomabreaka breakawo kuitira kuti mm, aite madiki madiki zvinonyatsobuda as you can see anyatsobuda zvakanaka manoodles angu then mazai ndoshandisa three mazai you can also add more kana unawo but three ball so mazai edu you add salt as you can see hausi hako yakawanda then black pepper mm -hmm. then you mix well unyatsomixa zvinyatsosangana zvakanakanaka yeah as you can see oedafti paprika zvinonyatsobuda sweet but if you have just black paper black paper ifanira kutoshayikwa ndoinopa katest kari nwa then you mix well mix well mix well tichikutendai zvekare nekudzidzisa munhu uyu kutaura kuti chii hanzikunzikudimapotazonzikunzikutaeakazomugadzisa eh, makazomugadzisa mukati kunonzi kupila aita zvekushevha mapotatu kushevha pane umwe wazoti a isu pese taluza apo etaitetu tikahwa nyaya yekungoti kushevha vanhu vanga vakufunga kushevha chi
so mufrying pan yako woisa mafuta ako umeka short anyatsopisa angu angu angapisa kudhara as you can see ndakutoeda onion yangu waisa onion yako obva waisandura sandura kusvika yanyatsoita yati nine kabrownish then obva waisa robot paper yako osandura sandura zvakanaka then obva waisa madomasi ako akagretwa ne then onyatsosandura sandura obva eda salt usakanganoisa salt to test then ovhara hako for about three minutes unozoita uchidzoka uchicheka guys dei zvaita kushare nemi zviri kubikwa izvi mucomment section tichikupai muchidlawo mucomment section manje i hazviiti muri kuzvibikawo kwenyu mungotedzera mubikawo kwenyu but zvoita so tonyima but hatina mapiro atingakuitai guys dei zvaita kushare necomment section taivapawo veduwee watanga then after three minutes wadzoka hako wakuzocheka as you can see zvaita sandra sandro so unoti zvaita then obva waisa boiling water ndoredawo one cup yemvura inopisa um, pane skit randakamboita so vanhu vakatanga kuvhunza kuti zvii zviri kudirwa mvura izvi ndizvo zvinhu zvacho zvandaitobika izvozvo izvi ndaitombobikirawo dedi mhm. wodera mm -hmm. mvura yako then kana zvadai so wakuchisa manoodles ako ono maisawo zvakanaka you see ta mabreaker breaker kuti anyatsokwana unobva wanyatsomeka sure takagara zvakanaka umbo ubva wamafara ubva wamasiya for about ten minutes so guys zvinhu zvandiri kubikira izvi ndomupfuhwira wangu handina mumwe mumwe mupfuhwira unoshaya kuti sei uchidiwa aa ndinowandira kukitchen kumapoto ikoko ndonyatsoita perfectly nemwoyo wese unoda saka kana muchidawo muchichivawo chichi zvamunotaura kuti pressure pressure aa Zvitrayai muone mutambo uchibika bika tinonaka naka uone kuti Soda uzomaudza kuti ndokara ndokubira zvinhu zvonaka zvaunobika. kwakunyepa
kunyepa ukazvitaura wega unoti mbene yakamiswa ne- ne- ne- ne- nemapoto so guys neta uchicheka ka kuti zvaapapi um, yeah as you can see aiita manje manodusa haya so akupera mvura anofanira kusara unetu mvura pasi pasi kutoti asazotsvirire ne wonyatsomashepa zvikanaka wonyatsoteedza pan um ndakaona paomlet ye vanhu mamusingashepe yaifanira kunyatsoshepa pan ndokuti zvinakidzewo shape yacho chiapetize so handizvi munoonaka then kana zvadai obva wachisa mazai ako so wonyatsoisa mazai ako zvakanaka wonyatsoita make sure kuti akwana everywhere then wonyatsoita make sure kuti anyatsospreada zvakanaka zvese ball as you can see ndinyatsomaspreada zvakanaka naka take your time um, mm -hmm. so kana wapedza kudai so you can add cheese yako manje zviye zvandichiudza kuti ndaisa into triangles ndopa zvinonyatsondibudira hangu ipapa because pani inenge iri yeseko saka zvinobva zvanyatsobuda zvakanaka kubva waisa cheese yako vapedza isa cheese unobva wafara Guys mukadya zvinhu zviri kubikwa izvi kana kuti iwewe ukapa murume wako zvinhu zviri kubikwa izvi unohwa nemapromises. Ini ndahwa nekupromisa munhu zvimwe zvacho handisa ndatoita zvimwe zvacho handitozvikwanisi zvandaipromisa ndanakigwa mufunge.
Guys ndakanzi ndotengerwa lambo. Ndiri kuudzai guys ndakanzi ndofesika yangu ndiri kutengerwa lambo. neimba kuchando but mm, ane mabrothers six ndakapromisa kumatoresa license ose mm. apa handisati ndatanga kana mwe chete Mm, zvaoma izvi zvanatsano makozi asi kumira upinda ko haufa ko haufa andimbomira izvozvo hazvichataurika anditobika so
now ndakutarisa kuona kuti zvaapapi ya chapera mvura ya chaita manje as you can see chapera mvura pasi kana chaita sezvizvi then ochivhara ombochi ombochisiya paside chichitonhora kana chatonhora manje then ndo pachinozokwanisa kubuda mupani iwill show you ya so now chatonhora ndakucheka kuona kuti chakubvisika zvakanaka here you see zvakanatsobuda zvakanaka mupani mm -hmm. then uchikwanisa hako kuchikata you see that cheese ananjisa like tumatriangle twe unenge wakungoiteedza so oh, uchinyatsoikata zvakanaka tingobudawo shape inonakidza so yeah so now tichitrya this Mm-hmm.
guys chunhu chiya chaibva hey! ah, izvi zvakuinzi regai vauye nacho kani tizvihyire mumboona hamene kuti zvanhasi zvonaka here but pasikiti zvainaka handizvozii nhasi munhu anogona kupotsa ka

Taizini.
Baba aita kwenda unodya. Haana hangu zvotaura. Asi inini taura chokwadi handina kwandoenda. Ndotohlakana kuenda kubasa kukwira hangu mumba. Anozara kabika akadya yoga. Mm. Mazvinzwaka.
Kwedu mbere wona. Mbere. Hmm. aiwa zvinonaka vanhu vee bikiranai kudzimba uko hmm. ani hangu zviri kutaura ini ndikada kutaura ka pamwe ndingatotishayisha hmm. manoodles mufunge Bhebhi wakazoti vana chano vanoda malicense angani? Watanga.
so guys, muri kuona video ramamuchiona iri. Panapa rakagurwa gurwa tichimbokatirai katirai. Kana muchida kuona zviri straight uchinyatsoteedzera recipe uchibika, endai kupeji kwake. anonzi muroora wenyu kaini endai ikoko endai zvenyu ikoko ndokune vhidhiyo riri straight